Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennedy nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Eh, kif namlu f'dan il-programm nintaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu ir-riċerka li kienu qegħdin jagħmlu u anka dak ix-xogħol li jsir fil-kamp tagħhom. Bi pjaċir fl-istudju miegħi llum għandi l-professur Adrian Grima, kap tad Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, nsellimlek prof. Nsellem lilek u l-issemija kollha ta' dan l-istazzjon. Prof, inti apparti li x-xogħol tiegħek eh, ta' taħriġ tal-istudenti fl-università, inti wkoll kittib, ktibt kodba ta' poeziji, ta' anka għamilt xogħol fuq fil-letteratura Maltija, Ehm, u anka tgħallem f'postijiet bħall-Università Inalco f'Pariġi u postijiet oħrajn. Donnu kollox idur mal-letteratura. Kif tara ir-rwol tal-letteratura fl-iżvilupp tal-lingwa, partikolarment f'lingwa ħanidula indiġena bħal Malti? Eh, naħseb li kollox ma kollox l-impen tiegħi kemm kem bħala xogħol u kemm bħala passjoni dak li nħobb nagħmel idur mal-kelma. Ħafna drabi hija l-kelma Maltija għaliex il-passjoni ewlenija tiegħi hemmhekk qiegħda, ma nħobb il-lingwi kollha ehm, u l-lingwi li nħossni komdu bihom huma bħal ħafna nies oħrajn f'Malta l-Ingliż, Italjan u minħabba x-xogħol tiegħi li nalko ta' Pariġi ehm, minn armarit speċi, mhux minn armarit għax fil-verità minħobba ħafna bħala lingwa nħobb ħafna l-Franċiż. Il-kelma x'il-kelma Il-kelma kapaċi biha nifmu dak dak li qed jiġri ġo fina, dak li qed jiġri madwarna, dak li ġara qabilna, dak li jista' jiġri quddiemna. Il-kelma tatina l-ħila li nippruvaw naħfnu, li naqbdu r-realtà, ma tatina wkoll il-possibilità li nimmaġinaw affarijiet oħrajn. Dak li ħafna drabi il-ġraj ta' kuljum ma jħallunix nimmaġinaw. U l-immaġinazzjoni hija poter kbira, poter straordinarju. Immaġinazzjoni ħafna drabi hija marbuta mal-kelma. Iktar ma jkollok kliem, iktar ma jkollok lingwi, iktar tista' timmaġina dinjiet oħrajn. U timmaġina mhux għax għandek moħħok fisħab, imma eżatt bil-maqlub. Timmaġina għax ma tridx tintrabat biss ma' dak li hemm quddiemek, imma trid tara dak li ġie qablek, trid tara dak li ġej warajk. Naħseb dak huwa l-poter il-kbir tal-kelma li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jissarra fil waħda mill-isbaħ jew l-aqwa espressjonijiet tal-kelma hija letteratura. Għaliex eh, tagħmel distinzjoni bejn rajt rapport Rajt ġurnal, gazzetta, milli qrajt biċċa letteratura. Ġifieri dak li kont qed tgħid inti illi l-kelma ħanejdu tittrasportak tiħdok f'post ieħor, tiħdok f'epoka oħra. Fil-letteratura biss ħassiba dik, ma ssibix meta qed taqra gazzetta, meta qed taqra eh, rapport li jew qed taqra fejna fina um, uh, ktib dwar eh, reġistru jew jew xi ħaġa hekk ħassiba fil-letteratura. Hemm l-espressjonijiet kollha tal-lingwa huma espressjonijiet interessanti għamilt il-sena tal-COVID eh, naħdem fuq l-istorja ta' ta' dil awtriċi mhux magħrufa jisimha Konċetta Brinkat, nara l-manifesti tal-vapuri ta' snin 70 u 80 tas-seklu 19. Immek ukoll hemm ħafna stejjer ċifiri fin-numri, fl-ismijiet, fl-inizjali, fil- fid-destinazzjonijiet u l-bqija hemm ħafna stejjer. Imma ovvjament il-letteratura daw telaborom, tiżviluppom dak li hemm straordinarju, ġifiri anki artiklu ta' gazzetta jien niftakarni student ta' Taljan fis-sixth form dik l-lum hija dak li l-lum huwa l-Junior College, naffaxxina ruħi bl-artikli li kienu jġibunna l-letturi tagħna ta' dak iż-żmien ġew brinkat, li ovvjament eh, issa ilu ħafna snin jaħdem hawnhekk, jgħallem hawnhekk professur mm, importanti tat-Taljan u anki tal-istorja tal-Malti. u u għallim oħrajn li kienu kienu jġibunna daw l-artikli mill-gazzetti italjani li kienu jkunu artikli verament letterari fil-verità u trid tkun taf ħafna affarijiet biex tkun tista' tapprezza il-font il-font u l-isfont storiku. Ma daw l-artikli kienu jkunu artikli ta' kronaka jew artikli eh, ta' xi eh, fejna fin kritika letterarja jew kienu jkunu Primarjament jitilqu minn minn Eħe, minn avveniment ta' kronika, ta' ġibri minn ġraja li seħħet. Imma imma dejjem b'opinjoni, dejjem bisfond. Issa, xem differenti bejn dawk l-artikli zbieħ, eh, mhux osra eh, li konna naqraw dak iż-żmien u l-letteratura li konna naqraw ukoll jien nafx Leonardo Xaxxa ċaskun suwo, ir-romanz tiegħu dwar bħal romanzi oħrajn dwar il-mafja fis-qalija. Li hemm differenti u li ovvjament għandek il-qosor, għandek l-aħbar, għandek l-analiżi tal-ġurnata, anki jekk fis sfond eh, ikbar minn mill-ġurnata biex ngħidlek. Il-letteratura għandha eżjed nifs, għandha iktar spazju, għandha iktar fejn timraħ. U Inna il-letteratura tatik ukoll tagħti anki lilek in-nifs. Jiġifieri inti tista' taqra, tibda taqra romanz daw l-aħħar ġurnat kont qed naqra mm, tliet xogħlijiet Maltin, Kamerata ta' Alex Farrugia, Marta Marta ta' Loran Vella u mill-bib il-ġewwa ta' Loran Vella wkoll. Speċi il-letteratura tik in-nifs anki għax tirrispettak bħala arrej, bħala arreja biex biex tassorbi, biex tixtar, biex tivvjaġġa mal-madaw il-karattri f'daw l-inċidenti, f'daw l-spazji li jinħolqu. Eħe, ġveri, naħseb illi anki f'artiklu tajjeb jew fi ktieb tal-istorja, pereżempju, tista' issib l-elementi ta' immaġinazzjoni, ta' profondità illi ssib fil-letteratura, però fil-letteratura huma kkonċentrati u fil-letteratura għandek naħseb iżjed libertà, ngħidu hekk. Dawn ukoll kemm l-artikli li qed issemmi li jkunu opinjoni jew kronaka u kemm il-letteratura. Dawna jgħinu biex tiġi preservata anka l-identità ta' pajjiż u l-kultura. Ah, daw iż-żewġ kelmiet kelmiet diffiċli, eh, identità u kultura. Ħanibda bl-ewwel kelma identità. Jiena li l-identità hija kif tirrappreżenta lilek innifsek. U Minflok inwieġbek, se ngħidlek dan l-aneddotu speċi di l-ġrajja żgħira insejt flima sena kien kont naħseb naħseb ilu l isbaħ 15 forsi anki iżjed 15 eh, sena attendejt eh, l-ewwel forum soċjali Ewropew Eh, il-forum soċjali kien din il-laqa kbira ta' attivisti, ta' nis mill-qasam ambientali, mill-qasam kulturali, mill-qasam artistiku, mill-qasam politiku, mill-Europa kollha. U daw il-taqaw f'dal-bini antik, insomma, fil-qalba ta' Firenze. U meta dħalt hemm ġew bdejt nara l-posters, bdejt nara l-uċuħ, bdejt nara l-ilbies, bdejt nara l-ambjent, bdejt inħossni f'posti. Bdejt ngħid hawnhekk jien qiegħed f'dari. Dan pajjiżi jekk trid. Għax Malta mhix pajjiżi, da żgur li le. Malta hija pajjiżi wkoll, imma mhux Malta mhix l-unika pajjiż tiegħi kif jgħid Amin Maluf fi ktieb tiegħu eh, tradott bl-Ingliż on, on identity, aħna għandna ħafna identitajiet, aħna għandna ħafna aħna għandna ħafna appartenenzi, affiljazzjonijiet, il-kelma li jużaw hija affiljazzjoni, aħna għandna ħafna rabtiet. U mhumiex biss dawk vertikali, huma wkoll dawk orizzontali, ġviri Jien jaf inħoss affinità miegħek Wilfrid, u ma nħossix ma xi ħadd minn tal-familja tiegħi li huwa ħanajtek biex nuża ta' ġewwa biex nuża l-kelma li nużaw is-soltu demmi stess speċi. Ġviri jien jaf, jaf inħossni ferm iżjed qrib ta' xaħat bħal Wilfred Kellini jew ta' xaħat li naħdem miegħu fuq ix-xogħol. Milli nħossni ma ma ma xaħt minn tal-familja, anki tal-familja ta' ġewwa net biex ngħidlek, għax għandhom ideat kompletament differenti dwar id-dinja. Ġifieri l-identità x'inhi eżattament? L-identità hija jien kif inħares lejja nnifsi kważi kważi ngħidlek iżjed identitajiet u kważi kważi ngħidlek iżjed kulturi għax x'inhi l-kultura ta' Malta? Kultura ta' Malta hija dik li nirrappreżentaw b'mod ftit banali

hija reċta, hija deċiżjoni li xi ħadd ħa li din hija rappreżentazzjoni tal-kultura ta' Adrian u ta' Wilfrid u tal-Malti l-oħrajn. Imma hemm kwistjoni iktar serji minn hekk, jiġifieri l-kultura tagħna hija l-kultura tal-Malti u min ma jitkellimx bil-Malti se jinġej mid-Dipartiment tal-Malti ġifieri tafu l-lealtajiet tiegħi feqedin imma u l-passjonijiet tiegħi feqedin imma min ma jitkellimx bil-Malti Min jitkellem bil-Malti ma ma jiex Malta, min twilet Malta imma ma jitkellimx bil-Malti, min ma twilitx Malta ma jitkellem bil-Malti, min mhux kattoliku, min ma jemmiex, min hu musulman, daw mhux Maltin, daw Maltin, Maltin ta' min. Ġifieri Li rrid ngħid jien mhux li ma jeżistux kategoriji, mhux li ma jeżistux kulturi, mhux li ma jeżistux identitajiet, imma l-plural nippreferih mis-singolar. U llum nitkellmu ħafna fuq multikulturaliżmu. U hawn min forsi anka jibża' minna dil-kelma. Inti ma tarajx allura minn dak li qed tgħid m'intix qed tara bħala teddida għal-lingwa Maltija x'kifet inti jista' jkollok persuna li għażlet li titallmu l-Malti u titkellmu. Jien naħseb li hija kwistjoni ta' għażla fl-aħħar mill-aħħar. L-ewwel net hija kwistjoni anki ta' interpretazzjoni, ġifieri aħna aħna kultura nazzjonali tagħna bil-virgoletti hija dominata mill-viżjoni tar-romantiċi, hija viżjoni tas-seklu 19. Ġifieri aħna konna influenzati ħafna minn dak li ġara fl-Italja, għandek fortunatament għalina l-arfien tal-lingwa tal-post, tal-lingwa vernakolari, tal-lingwa tan-nies bħala l-lingwa tal-poplu fl-aħħar mill-aħħar, anki l-kelma poplu hija kelma tar-romantiċi. Għandek din l-idea tal-poplu, ta', ta ġema waħda, ta' kotra waħda. Eh, anki daw iż-żewġ kelmi, speċjalment il-kelma kotra hija kelma ta' Oliver Friġiri ħafna speċi, li huwa wieħed mill-esponenti ewlenin ta' dan ir-romantiċiżmu ħanzi ta' ġetti fiħor modern speċi. Jiġifieri Kif ninterpretaw l-istorja tagħna? Ħa ninterpretawha bħal romantiċi, ħa nażlu ċerti ġrajjiet u ninterpretaw dawk il-ġrajjiet b'ċertu mod? Jew se nħarsu lejn l-istorja tagħna b'mod iktar wiesa, se nħarsu lejn it-taħlit kontinwu li dejjem kien hawn Malta, l-eluf ta' pereżempju ta' skjavi li kienu jeżistu f'Malta, l-Isqallin, l-Ispanjoli, it-Taljani, l-Ingliżi. L-Ingliżi, aħna dejjem konna ħanuża l-kelma barra minn loka, aħna dejjem konna multikulturali f'dan is-sens, però hemm ukoll fatturi oħrajn fl-istorja tagħna jien storiku, ma hemm fatturi oħrajn li mhux diffiċli tarafhom speċi anke għax kelmuna fuqhom l-istoriċi kien hemm dejjem għal pratikament sa t-tieni gwerra dinija dil qasma kbira bej il-bliet jew il- Zona ta' madwar il-port il-kbir un bat il-bija tal-pajis li kien l-bija ta' gżira ta' Malta u għawdex maħħom li kienet ftit jew rurali u maqtuwa mill-belt kellek nis li għatma kienu jersu lej il-belt eh, lej iż-żona ta' madwar il-port il-kbir ġifieri. Ġifieri il-punt tiegħi huwa li l-istorja tagħna hija komplessa u meta aħna nitkellmu fuq l-identità tal-Maltin li qed tintilef, eċetera, eċetera, irridu noqogħdu attenti għax hija interpretazzjoni partikolari ta' xini l-identità tagħna. Għax tista' faċilment rakkonta l-identità tagħna bħala identità multilingwi, per eżempju fl-ibliet ta' madwar il-port, bħala identità multikulturali għal darbohra madwar il-port u l-bqija. Anka minħabba l-importanza tal-port il-kbir. L-importanza tal-port il-kbir fil-qasam, per eżempju, marittimu, militari u anka ta' kummerċ. Ġveri, il-port li kien iġib daw n kollha minn pajjiżi oħrajn, illi bil-mod il-mod daw dejjem tħaltu magħna, minn baqa, minn ġiju talaq, Min iktar għal kunjomijiet, per eżempju, nuħu minni bil-kunjom tiegħi illi illi dan ġi minn ximkien l-Irlanda jew l-Ingilterra. Għanna ħafna minnhom daw li l-imbat saru parti minn dik li il-kultura tagħna. Il-port kien ta' importanza kbira. Hemm romanz vera sabiħ fuq dal jattajt inti Wilfred li aħna Għal darbohra, għax għanna, għax għal ħafna snin imponejna idea partikolari ta' xini virgoletti l-identità nazzjonali tagħna jew Maltija tagħna. Naħseb li ma tantx tajna kasu li huwa romanz lejn ix-xemx ta' Ġuże Bonnici miktub ftit xhur qabel ma miet. Ehm, Rosa Briffa jgħid li Bonnici eh, dawk kienu ħbib intimi. Ehm, Bonici mit ta' verament zaħira ta' 33 sena, dak li għamel fi 33 sena, ħafna minna ma namluħx f'mija, għax kien bniedem ta' laġeb, tabib, attivist, favur il-lingwa, publikatur, awtur, eh, minn kollox, minn kollox kien kittib ta' kodba ta' s-saxħa, dwar is-saxħa għal poplu, naturalment bil-Malti, Min kollox kien da, da Ġuże Bonnici, ehm, wet mill-fondaturi naturalment tal-għadda tal-Malti, leħen il-Malti, fl-1931, ġviri, bniedem straordinarja. Dak, straordinarja, dak kiteb romanz jismu lejn ix-xemx li ma laħax ippubblikax mit-tlet xhur wara eh, marda qalila li ħakmitu u kaxkritu magħha ehm, naħseb u kien jaf xed jiġri imma, imma li verament ma tatux nifs. Ma kiteb dar romanz li huwa ambjentat fil-port il-kbir li qed issemmienti. Essenzjalment il-Bergu fi żmien il-Kavallieri u dan huwa il-protagonista huwa ċertu Duminku Kalleja li huwa l-kaptan ta' vapur ta' ġifen tal-kursara. Bażikament daw jorġu fuq il-baħar jisirqu lin-nies, jisirqu dak kollu li jiġi taħt idejhom. Bil-permess. Bil-permess, naturalment, u jħallsu it-taxxa speċi lill-ordni meta jiġu lura. U dan huwa dan l-ħallil essenzjalment huwa l-protagonista tar-romanz tiegħu. U min huma il-ħbieb intimi tiegħu, il-membri tal-ekwipaġġ tiegħu. Kollha nies ġejjin minn bnadi differenti tal-Mediterran, ma m'hemmx isem ta' pajjiż wieħed, nindunaw biss mill-ismijiet jew mill-kunjomijiet. Eh, Karakis u l-bqija insomma. Ġifieri għandek din is-soċjetà totalment multikulturali, jekk irridu nużaw it-terminu tal-lum, illi il-dar naturali tagħha mhix Malta. Fil-fattu meta jitla fuq l-ewwel xena hija jitla fuq l-art il-bergu biex imur ġo dal-bar ehm, illegali. Allura mistur ħadd ma jaf bih speċi fejn jitbaħardu n-nies. Imma jħossu komdu fuq il-baħar. fuq il-ġifen tiegħu li jismu Nostra Senjora, eh, il-Madonna essenzjalment, insomma. Ġveri ju, id-dar tiegħu hija l-Mediterran, id-dar tiegħu hija dil-familja multikulturali, mediterranja ħafna. Illi fuq vapur msemmi għal-Madonna joħorġu jisirqu. Eh, ġviri jemmek għandek taħlit sħieħ ta' anki ta' religjon. Valuri ta' religjon. Eh, ta' kifettejt inti anka ta' oriġini. U dawn iħossuhom komdi flimkien. U l-isbaħ moment huwa t-tmim ta' romanz meta xi għamel dal-vapur eh, f'din l-istorja romantika, storika romantika Maltija. Jitla jiġri minn Malta bil-kavalleri jiġru warajh, speċi bil-ġifen tal-kavalleri jiġri warajh, il-barra mill-port, lejn appuntu l-isem, lejn ix-xemx. Ġvir, il-destinazzjoni miex Malta, jew hija xemx id-destinazzjoni tiegħu. Il-ftuħ, l-immaġinazzjoni, il-futur, il-kobor tal-baħar, eccetera. Straordinarju, jien vera nħobbu dar romanz ġifiri nittama li jien ħana minn nota biex nsibu naqrax, għat ma qrajtu. ħan iħdu ġiġ passillura, semmejt l-konċett ta' brinkat. Iva. Eh, u kemm kemm missejt ftit magħha din il-persona, din il-persuna. X'inhu r-rwol tagħha fil-letteratura din? Mela fl-2012 il-familja il-discendenti tagħha, insomma l-familjari tagħha Ehm, kuntatjawni għax kellhom żewġ manuskritti tar-romanzi tagħha li anki naħseb l-istorja tal-manuskritti nfushom hija storja interessanti, ġifieri da eh, il-nepotija tagħha ħadithom magħha l-Awstralja ġabithom lura. Ehm, meta mietet in-nepotija, ehm, ħallithom għand ir-raġel tagħha u r-raġel tagħha Nick Bonello għal ħfirlu eh, kellimni għalli għalli isma għalli l-ħolma tal-mara tiegħi u tal-familja kollha minn dejjem kienet li daw żewġ romanzi jiġu publikati. Dawn huma leqdem żewġ romanzi miktubin minn romanzira mara bil-Malti. Ġviri, nitkellmu xi. Nitkellmu fl-ma epoka. Nitkellmu 40 sena qabel Mary Mejla, l-ewwel romanz ta' Mary Mejla, 1919 huwa l-ewwel manuskritt. Jismu Il-Familja Devalre, jew Lewis mitluf ġewwa l-bosk. Mbagħad it-tieni romanz 1922, qed ngħidu madwar 40 sena qabel l-ewwel romanz ta' mara bil-Malti li konna nafu bih. Huwa is-Saħħara Nerelis. L-ewwel romanz ambjentat fir-Rivoluzzjoni Franċiża, u jieħu l-pożizzjoni ta' ħanuża l-kelma tagħhar tar-realisti, ċoħ dawk li kienu favur il-monarkija u favur il-Knisja Kattolika. U t-tieni rumanz huwa ambjentat eh, fi żmien Neruni u għandek din is-saħħara Nerelis u għal darboħra speċi għandek il-pożizzjoni kattolika id-difiża tal-insara persegwitati. Imma l-istorja l-istorja interessanti ta' dawn iż-żewġ romanzi ehm, hija hija storja komplessa għaliex qatt ma ġew pubblikati. Di żgur ridet tippubblikom. Tant ridet tippubblikom din Konċetta Brincat, li kienet mill-laqxija Birkirkara imma trabbiet Im, skużawni, mux trabbiet. Im, eh, trabbiet l-Alġerija Konstantina minn min dukel erba sen u nofs eh, marret, marret l-Alġerija Konstantina. Konstantina tiġi belt fil-muntanji mort, mort kważi bħal da żmien sena. Tiġi dil-belt mill-isbaħ viċin ħafna ta' Tunezija. U però mbagħad qattet pratikament il-ħajja miżewġa tagħha kollha eh, ta' slima, viċin ħafna żewġ toroq il-bot mill-istamperija ta' ċertu Emilio Lombardi, li kien jippubblika r-romanzi tal-faxxikli bil-gżuz, le? Eh, Fid-Dipartiment tal-Malti saret saret teżi fuq fu il-pubblikazzjonijiet u l-ħajja ta' Emilio Lombardi. Ġifieri dil mara li xi xogħol tagħha qatt ma ġie ppubblikat, meta hi ħolqot nom deplom, Cornelia Melitesi, apposta biex meta naħseb jien biex meta jiġi publikat eh, ix-xogħol tagħha jitniżel taħt dan l-isem speċi li ħolqot. Hemm ħafna affarijiet ngħidu l-istorja tagħha fl-Alġerija, l-istorja tal-immigrazzjoni Maltija fl-Alġerija li ħadd ma jitkellem fuqha u l-bqija. Nitkellmu aktar fuq dawn minn ftit ieħor, però issa ħanifqu għal pawża mużikali. U ħanistiden lilek biex tażel biċċa mużika nisimgħuha flimkien imbagħad inkomplu għax nix insaqsik anke fuq dawn il-faxxikli. Mela, jiena żilt Biċċ tej għall-lum, ġviri ovvjament bħal kulħadd nisma' ħafna mużika, ma nismax daqs ħafna nies oħrajn, fil-fatt il-ħin kollu nsaqsi li tfal tiegħi x'qed jisimgħu biex naġġorna ftit ruħi, għax inkella nibqa' speċi fl-għażliet antiki tiegħi. Din hija diska tal-Brikkuni hija Diska jizima jum il-missir, nħobba ħafna il-kanzunetta partikolari, ehm, Mario Vella u għek il-kant autur tal-grupp Brikkuni għet jitkellem dwar missiru. Eh, li jatema, insomma, li jinktibt ftit poezija għal-qalbi ħafna bħala poeta, insomma. Mela ħan nismaw din il-bicċa mużika minn Brikkuni, imbagħad inkomplu nitkellmu, qegħdin nitkellmu mal-2020 dil-kanzunetta.

Lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu mal-Professur Adrian Grima, kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Parentesi żgħira fuq il-kanzunetta li għandna kemm smajna, Sefora Frankalanza kitbet it-teżi tagħha tal-BA fuqha. Fuq fuq il-kanzunetti fuq il-ewwel żewġ albums ta' Brikkuni. Analiżi tat-testi tat-testi ħafna drabi letterarji ħafna tagħhom. Kont ħansaqsik fil-fatt, il-lirika tal-kanzunetti ukoll tista' tintqis bħala letteratura? Il-kas famuż huwa dak ta' Bob Dylan li nata l-Premju Nobel u l-ewwel reazzjoni tiegħu kienet tal-Premju Nobel għal-letteratura u l-ewwel reazzjoni tiegħu kienet speċjal fejn tajtuh li li jien minix poeta, U n-nies l-Akkademja, insomma, tal-Premju Nobel għaltlu għaltlu le għaltlu il-kanzunetti tiegħek huma huma poeżiji li jitkantaw, ma huma poeżiji xorta waħda u din fil-fatt kienet eh, il-parti li minna telqet eh, Sefora Franka Lanza fit-teżi tagħha, ġifieri kemm nistgħu nqisu il-lirika tal-kanzunetti, speċjalment dik li t-Taljani jgħidu l-kanzone d'autore, Iktar tard nisbu għal Vinicio Capossela eh, imma mħafna oħrajn. Per eżempju, la darba semmejt il-Bob Dylan jiena niftakar ukoll dal-aħħar rajt diskussjoni fuq stazzjon Taljan fuq eh, vita sperikolata ta' Vasco Rossi. Again, ġifiri dawn eh, analizzaw il-valur letterarju tal-lirika ta' din il-kanzunetta? Fil-bidu net konna qed nitkellmu fuq il-test letterarju, testi mhux letterarji. Essenzjalment, illum il-ġurnata ħafna studjudi studjużi minflok jitkellmu fuq il-letteratura, jitkellmu fuq il-letterarjetà. Jiena pereżempju Peter Widowson fi ktib tiegħu Literature. Jitkellem fuq il-letterarjetà mela iktar milli Eh, din id-distinzjoni bej xogħol letterarju u xogħlijiet oħrajn li mhumiex letterarji iktar din l-enfasi fuq il-karatteristiċi letterarji. Ġifieri meta tikteb u tuża l-metafora, meta tikteb u tuża r-retorika, meta tuża ripetizzjoni b'mod intelligenti, meta tuża l-anafora, ġifieri tirrepeti kelma jew frażi fiktar minn frażi waħda, u l-bqija speċi dawn il-karatteristiċi tal-mod ta' kif tuża l-lingwa fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri inti tista' tisma' eh, l-omaċ ta' Immanuel Mifsud l Oliver Frigil fil-qoddisa tal-funeral tiegħu u tgħid ti biċċa xogħol letterarja. Jew tista' tisma' eh, omelija tal-arċis u tgħid ti biċċa xogħol letterarja jew tista' taqra artiklu sabiħ eh, f'gazzetta u tgħid illa dan da xogħol dil kitba għandha ħafna elementi letterari. Għalhekk nitkellmu ħafna iżjed illum fuq il-letterarjetà milli fuq il-letteratura. Anki għaliex il-konfini bej xogħol letterarju u xogħlijiet oħrajn verament qed jispiċċaw, insomma, għandek għandek dat tiġdid kontinwu fl-istorja tal-kitba. Fil-fatt, fil-fatt, xi jagħmel xogħol ta' valur letterarju. Mhux kull kitba għandha valur letterarju. L-ewwel semmen il-faxxikli. Eh, jien niftakar l-aħħar żminijiet tagħhom dawk li kienu jiġu pubblikati mal-gazzetta. Però dan din kienet użanza li kienet tipproduċi ħafna u ħafna u ħafna xogħlijiet. Parentesi żgħira, meta konċett ta' brinkat kienet Konstantina bejn l-1800 1875 u l-1874 1980, jiġifieri għal dawk id-disa' snin, it-tfulija tagħha fil-prattika qattata Konstantina fi żmien l-Alġerija Franċiża kolonjali. U ħadet l-edukazzjoni tagħha hemmhekk u kisbet edukazzjoni li jaf jaf kieku baqgħet Malta ma kienx tiksibha. Imma dik storja oħra. Hemmhekk dak iż-żmien kienu jippubblikaw ħafna eh, romanzi mal-gazzetti għaliex il- is-sit tal-BNF, tal-Bibliothèque Nationale de France, għanda daw il-gazzetti, ħafna minn daw il-gazzetti kollu online tista' taqrom, aċċess, aċċess pubbliku. U tara ħafna minn daw il-gazzetti anki li kienu joħroġu l-Alġir, li kienu joħolġu Bona, Eh, Philipville fej kien hemm ħafna Maltin li għandhom ismijiet differenti, eh, Konstantina, daw kienu jippubblikaw il-romanzi mal-gazzetti u għalfej kienu jippubblikawhom biex jiġbdu l-qarrejja, biex jiġbdu eh, il-beħ, insomma, biex jizidu l-beħ. Iġifiri l-letteratura. Ċirkolazzjoni tal-gazzetta. Eżattament, tiġbet l-nies essenzjalment. Issa, tiġbet l-nies bil-fors bxol illi meta tqisu ħdej xogħlijiet oħrajn għandu valur letterarju speċjali, mhux bil-fors, tista' tkun storja tajba ġifieri aħna nafu illi llum il-ġurnata tista' tara sensiela televiżiva tgħid illa di sambritni, kissritni kemm tajba. U tgħid di speċjali, titlob probabbilment ftit iktar sforz, ftit minnaħa ta' minn qed jara, imma samritni, imma tista' tkun sensila oħra ta' daqqa speċi ta' soltu li zommok anki tgħid isma' jiena għandi xabti tinkisser moħħi l-lejla li ġurnata xo speċi għamilt sa' tminja l-uffiċċju l-università ħammur id-dar u nara kummedja. Jew ħa nara sensiela li ma ġġelniex naħseb. Dawk ukoll jiġbdu. Jew ħa nara film polizjesk. Eżatt, eżatt, eżatt. Jew romanz, ħa naqra romanz polizjesk, dak letteratura iva, skull letteratura hemm tipi differenti ta' letteratura u l-valur letterarju allora xinu nasab li għandhom bżonn nagħmlu programm fuq hekk biss. Imma il-punt tiegħi huwa il-valur letterarju huwa dak illi qisu in-nies il f'mument partikolari. Il-letteratura hija idea li għandhom in-nies f'mument partikolari. Per eżempju, fl-antik, fi żmien il-Greċja l-antika, il-letteratura kienet il-poezija. Illum ħafna drabi meta tgħidilhom il-letteratura nies jaħsbu mill-ewwel fir-rumanz. mill-ewwel. Per eżempju, il-tifkiriet li pubblika online fuq il-paġna soċjali tiegħu Mario Cardona. Le, il-tifkiriet tiegħu ħal-qormi relazzjoni tiegħu mal-familja, eċetera. Dawk huma letterarji, dawk huma letteratura, ħaj publikom bħala ktieb issa, tista' tqishom bħala letteratura għax għax se jiġu publikati fi ktieb, għad għandna ħafna din l-idea li l-letteratura tiġbora fi ktieb. Għavoli għandek ħafna letteratura online, naturalment illum. Jiddeċidi x'jaħsbu in-nies li hija letteratura, għax din l-idea timbidel kontinwament. Għadhom jaqraw in-nies? Ah, mistoqsija diffiċli dik. Ehm, jien naħseb in-nies jaqraw ħafna, jaraw ħafna stampi wkoll, jaraw ħafna ritratti fuq il-mezzi soċjali. Min ċerti nix l-iktar persuna aġġornata fuq il- fuq il-moda speċi tal-siti soċjali ehm, biex nitkellem fuq da suġġett. Malta nafu li naqraw ftit, ġviri nafu li ħafna statistika tindika li aħna l-inqas li naqraw fl-Europa. Imma da. Pero, pero, għaw ħafna nis li jaqraw dak li jiġi u dimajnijom fuq l-internet, etc. Ġviri, forsi għaw iżjed qari mill-li naħsbu. Imma taħseb li jekk aħna fost l-inqas li naqraw dan huwa eh, xaħġa li ġrat matul is-snin, konna naqraw aktar u nqasna għax semmejna il-faxxik li semmejna eh, il-gazzetti. Meta kienu jaqraw iktar nies Ma naħsibx ta' ma naħsibx li ma naħsibx li naqas il-qari eh, kif Naseb irrid isir studju attent fuq daw il-fenomeni, imma l-impressjoni tiegħi mhijiex li n-nies qed jaqraw inqas. Li aħna nippretendu li jaqraw iżjed dik żgur, imma li qed jaqraw inqas minix konvint li qed nippubblikaw iżjed żgur Eh, imma naħseb li qed jaqraw anki permezz ta' ta' apparat differenti. Ħantik, ħanilek ħaġa waħda eh, li għalija hija fattwali. Eh, jien li nagħllem il-Malti kull sena normalment fit-tieni bidu tat-tieni semestru Pariġi 10 snin bewet ieħor. Rajt bidla ċara, jiġifieri llum il-ġurnata tara ħafna iżjed meta tkun fuq il-metro jew meta tkun fuq fuq fuq tal-linja, żgur li tara inqas nies bi ktieb f'idejhom. Tara ħafna żgħażagħ bi ktieb f'idejhom, tara ħafna nies ta' kull età bi ktieb f'idejhom, ferm iżjed milli tara Malta. Però naħseb oġġettivament naqas dak in-numru, hemm min qed jaqra il-kotba minn fuq il-mobile bla dubju. Jien naħseb però li l-kotba qed ġviri li jtuk li, li jitolbu nifs itwal, naħseb li qed ibatu biex ilaħqu ma dawk il-mezzi li jitolbu attenzjoni immedjata u, u, u, u jagħtu gost immedjat jew iqanqlu kursi ta' immedjata. Ġveri ma naħsibx li dan huwa fenomenu li qed ngħixu aħna f'Malta biss. Però kultura tal-letteratura ma naħsibx li hija b'saħħitha f'Malta. Hemm mbagħad fenomenu ieħor ta' xogħlijiet inti qed li qed nippubblikaw iktar. Oġġettivament numri. Imma hemm ukoll fenomenu ieħor ta' kotba ta' awturi Maltin li qed jiġu tradotti f'lingwi oħrajn. Bla dubju, splużjoni din. din. U dan huwa huwa riżultat ta' ngħidin l-ħaġem kwalità tajba. U anka il-possibilità li tik anka il-teknoloġija moderna, per eżempju, li tista' inti Jien niftakar żmien meta jekk inti kittieb is-suq tiegħek u għaw. Biss. Eh, din qed tagħti opportunità anke lil kittieba Maltin li jistgħu iwessaw l-udjenzi tagħhom u jaslu fejn qabel forsi ma konniex naslu. Naseb hemm ħafna fatturi, għandek il-fatt li eh, l-prezz tal-ivvjaġġar naqas. Ġeri l-ispiża naqset li aħna Għandna aktar ġid bħala pajjiż li tħanna fl-Unjoni Ewropea u, u bħala membri tal-Unjoni Ewropea ikonna ħafna opportunità li nirrappreżentaw lil Malta festivals u avvenimenti letterarji regolari. L-internet, naturalment, eh, poġġa lil kulħadd, ġifieri kull min għandu aċċess għall-internet fid-dinja għaw ħafna għaw mijiet ta' miljuni ta' nis li m'għandhomx aċċess laqqas għall-elettriku għasib wara l-internet. Ġveri aħna id-dinja tal-minoranza, aħna mhux tal-maġġoranza, ma fid-dinja tal-minoranza tagħna kollox ċkien, kollox sar ferm iktar qrib. U Per eżempju, jien nista' nkun l-Indja, kont l-Indja issa f'Jannar għal Festival tal-Poezja ta' Mumbai, hemmhekk iltqajt ma' ħabib tiegħi poeta ehm, mill-Istati Uniti Kuban, ta' nisel Kuban, għalli jisma' għalli għandna festival Honduras tiġi għatlu niġi. U semmur Honduras, ġuri, konnessjonijiet diretti daw, sempliċi. Fitta snin ilu, għas kont toħlom li tmur Honduras. Ma konċ toħlom, 20 sen ilu li poeta Malti li jikteb bil-Malti eh, sejmurlek il-Honduras jew il-Nicaragua jew l-Indja. Ġviri dan fenomenu tal-axħar su 20 sena. parentesi anke għax ikollok nies bħal Antoine Cassar li kapaċi Dr. Antoine Cassar li kapaċi jittraduċu lek direttament mill-Malti għall-Ispanjol, għandu dottorat fil-poezija Spanjola, bl-Ispanjol. Ġiri u għax hemm il-fondi wkoll, għax hemm il-fondi. Ġifieri kollox ma kollox. Li qed jagħti l-Istat Malti. Kibret il-possibilità, kiber kiber il-rwol tal-letteratura Maltija anka anka fid-dinja. U llum, u llum meta tikteb tgħid isma' imma jiena rrid inħabbata ma' awturi bravi. Jekk semmur fuq palk ma nafx eh, l-festival ta' set fi Franza, ma nistax naqaċċajt, għax se jkun hemm poeti kbar ma' ġembi, ġviri il-kwalità bil-fors mbagħad. Għax inti mbagħad espost. Eżatt. Inti espost li ma għadekx magħluq fil-qoxra. Ħalli nerġgħu nifqu ftit u nisimgħu biċċa mużika oħra, imbagħad wara nixtieq niġi għal kittib ieħor li naf li inti għamilt ħafna xogħol dwaru. Nitkellem fuq Ġwan Mamo. Iva, mela din hija eh, kanzunetta mill-aħħar album ta' Vinicio Capossela, l-album jismu 13 kanzoni urġenti kelli battikata enormi wara li deċidejt fuq Capossela biex nażel li ma' kanzunetta u għażilt din koni tasti keċi abjamo, ġveri dan album li ħareġ ftit inqas minn sena ilu. U waħda mill-isbaħ affarijiet li jgħid li aħna nistgħu nagħmlu biss dak li dak li nistgħu fl-aħħar mill-aħħar. Imma li l-ikbar għodda li għandna kontra il-poter li jipprova jkissirna hija l-immaġinazzjoni. Tajjeb ħafna nisimgħu dil-biċċa mużika, fakarkom li qegħdin tisimgħu l-programm Riċerkaturi

Lura fil-programm qegħdin nitkellmu mal-professur Adrian Grima. Um, prof, inti għamilt xogħol u riċerka mhux żgħira dwar Ġwan Mamu. x'inhi l-importanza ta' dan il-kittieb fil-letteratura Maltija? Mhux dejjem kienet magħrufa l-importanza tiegħu. Fil-prattika għal 50 sena Mamo kien injorat, kien imwarrab, mhux minn kulħadd, jiġifieri Charles Micheli fil-bidu ta' snin 70 kien ippubblika tliet artikli għal afferlu Charles Micheli naturalment, ehm, tlifna, tlifna bnidem speċjali. Ma fil-bidu ta' snin 70 kien kiteb tliet artikli fuqu fil-gazzetta Torch Aiderly fit-72 jekk minn isir żball. Imma b'mod ġenerali kien kien injorat. Tant kien injorat illi ftit snin wara meta Ġuża Aquilina pubblika l-antoloġija ta' prosa Maltija, ħalli barra kompletament u kien jaf biex xogħol tiegħu għax jirreferi għax xogħol tiegħu fid-dizzjonarju tiegħu Aquilina. Għaliex ħallih barra? Probabilment għax kien iqisu bħala awtur qed nisoponi jien biss. U mhux ġust li jiena niġġudika il-kriterji. Għax kien irreverenti. Għax kien irreverenti kelma li jena nħob nuża ħafna, użajni għajnu Ivan Kallus meta ktibna fuq Mamo, Ehm, kien irreverenti, ġifieri ma ma kien ħares lej wiċċ ħadd speċi f'da sens, ħlif lej l-Ingliżi li kien iħobbhom ħafna. Ehm, u ma qatt ma jikritikom. Imma naħseb illi ġi ignorat għax kien meqjus bħala vulgari, bħala antiklerikali, bħala karattru ftit stramp, eċċentriku, eh, mar sitt snin il-ħabsa xi prova joqtol bniedem meta kien għadu żgħir, eh, suppost kellu jagħmel 20 sena għamel sitt snin. U allura dik baqgħet teba. Baqgħet teba fuq u ma kienx karattru faċli, imma kien kittib straordinarju u bniedem li jinteressaħ kollox Ġifieri kien bniedem verament rinaxximentali f'da sens, jinteressah kollox. U kittib straordinarju, dak li għamel bil-letteratura u illum il-ġurnata nirrealizzaw li ħadd ma kienet jagħmlu fi żmienu. Romanz tiegħu huwa tal-1930 u 31 semina faxikli dan ħareġ faxikli ippubblika hu stess kien iqasmu, kien qabad in-nies iqasmu fid-djar, imbieħ mill-ewwel. Ippubblika hu stess, forsi għax ma sabx pubblikatur jew għax. Naħseb iktar għax kien jisu bħala sors ta' dħul. Allora rrid jikteb romanz kemm jista' jkun popolari, romanz li jdaħħa, romanz li jitkellem fuq dak li kienet jintqal u jiġi rapportat fil-gazzetti, allura fuq il-kontemporanjetà. Da 1930 waqt li ħaddieħor kienet jikteb ir-romanzi dwar żmien l-Ispanjoli u dwar dwar il-passat glorifikat u, u, u mitiċizzat, Mamu kienet jikta fuq il-lum, xed jiġri l-lum, xed għalfej qed jiġildu bejnietom l-Istriklandjani u l-Laburisti, u semmihom bisimhom in-Nazzjonalisti jaqbad ma' Mizzi, jikkritika lin-nies li kienu fil-Parlament. Insomma, għandek isu dokumentazzjoni storika tal-perjodu, naturalment, skont l-interpretazzjoni ta' U kien pro Ingliż. U kien filo Ingliż ħafna, iva, memx dubju, ehm, kien kontra t-Taljani ħafna ehm, u ovvjament kontra l-faxxiżmu. Ehm, kien Striklandjan essenzjalment, però kellu sempatiji kbar ukoll l-partit tal-ħaddiema tal-kizmin, partit. Dej il-kawża forsi iktar ukoll. Imma kien jippubblika fil-kotra tal-Partit tal-Ħaddiema, kien jippubblika fil-Progress. Ehm, però kien politikament naħseb li ftit ftit huma dawk li ma jaqblux li kien Stricklandian. Iġveri kell kiteb poezija biex ifaħħar li Strickland għalkemm ma semmiex bismu, kiteb artiklu strieħ sħiħ fuq Strickland pala mexxej kbir. Imma għalina dawk huma għażliet individwali, kulħadd għandu dritt għal għażliet politiċi, individwali, reliġjużi, individwali tiegħu. U qatt ma qal li kien kien kontra l-Kattoliċiżmu hemm eh, biex niftehmu, imma kien antiklerikali f'sens wiesa. Però ħaġa straordinarja ta' mamu hija x'jagħmel bil-lingwa. il-valur letterarju iktar milli kif kien jaħseb dwar il-politika. U forsi l-iktar l-iktar xogħol magħruf tiegħu huwa propju u li tinnanna venut fl-Amerika. Fl-aħħar kellna xi ħadd qed jirrakkonta din l-esperjenza impressjonanti traumatika nazzjonali tal-emigrazzjoni li għadna sal-lum bil-kemm nitkellmu fuqha. Ġuri min jaf dwar il-Maltin tal-Alġerija. Mamu kienet jiktab dwar il-Maltin ta' New York u stess għatta disa snin l-Eġittu bħala migrant jaħdem l-Eġittu, primarjament li xandra, fej fl-istess bin kien hemm ukoll eh, priġunier kif nafu intortament Manuel Dimek. u kien ħabib kbir. Kienu kontemporani dawn. Eh? Kienu, eżatt, ġviri, u kien hemm fi żmien meta eh, Manuel Dimek miet, miet fl-1921. Fatt mamu ġilura Malta dak is-sajf ta' wara li miet Manuel Dimek fl-1921. Li u koll, Manuel Dimek u koll kien għal numru ta' snin Warra pinjorat, eh, ħadd ma jitkellem fuq bla dubju 100%, Aquilina ma daħlux l-antoloġija ta' proza Malti, għavolja daħħal 63 ruħ li ħafna minnhom illum ma nqisuhomx bħala kitti. U llum ewleni, so. Illum Ġwan Mamu. Illum post għandu fil-letteratura Maltija. Ikona ikona, ġveri għandek ħafna awturi eh, li isuħ bħala il-modell tagħhom Trevor Zara, Giuseppe Stanio, sar ħafna xogħol, saru ħafna numru ta' teżijiet, anki teżijiet tal-masters fuq il-kitbit tiegħu. Xem straordinarju fih l-ironija. Il-ħila tiegħu li jilgħab bil-lingwa, il-ħila tiegħu li jironizza anki dwar il-kitba tiegħu stess. Jitmejjel biex nuża dik il-kelma bil-kitba tiegħu stess. Eh, jironizza dwar jagħmel parodija tal-kitbiet letterarji stabbiliti eh, idolizzati ta' żmienu. Jagħmel parodija tagħhom. Jgħid, intkom taħsbu li jien minix kapaċi nikteb bħal daw li jiktbu seħer ta' romanzi, ejja niktbu bħalhom ix-xemx kienet tiela minn wara, jagħmel parodija sħiħa. Ġiri, u jisemmi lilu nnifsu ħames darbiet fir-romanz biex jitmejjel bih innifsu. Dak mamu imma jara ktib qoddimu dak jaħtfu mamu, jgħid. Imma mbagħad għandu din il-ħila li għaxxar il-karattri, għaxxar is-sitwazzjonijiet u għandu wkoll ċerti ideali, l-ideal ta' talim. Il-karattru prinċipali tiegħu eh, jew wieħed mill-karattru prinċipali tiegħu E ngħidu l-karattru li jispikka huwa huwa filiċ li jispiċċa meta dal-grupp ta' migranti li mar New York, Blonnella, eccetera, eh, jispiċċaw jiġu lura Malta, falliment totali, filiċ jibqem jabbandunom għax ma jridux jitalmu, huma ma jridux jitalmu u jrid jitallem u jrid jgħix il-ħajja tal-belt metropolitana, allura jibqem. Għalhekk huwa ehm, romanz straordinarju, t-tmiem huwa tal-għaġeb, eh, ġifieri t-tmiem tar-romanz li mhux se nitkellem fuq naturalment għax inħassar ħafna festi, eh, huwa straordinarju, juri kemm intelligenti u t-tmiem huwa preparat, preparat mill-bidunet tar-romanz. Parentesi, u kien emigrant l-Eġittu, pero mir-riċerka tiegħi fl-Arkivju Nazzjonali ta' Malta, ta' Santu Spirtu, naf li anki ħuħ kien. Ħuħ kien emigrant eh, l-Amerika, New York. Mela, fil-waqt li anka nħedġu l-semmija biex jihdu nota da dawn il-romanzi li qed nitkellmu fuqhom, ħalli anka eh, jihdu pjaċiri jaqrom u jisiru jafu aktar dwar dawn il-kittieba. Nirringrazzjak ħafna, professor Adrian Grima, dan huwa l-programm Riċerkaturi nkunu magħkom darb'oħra.